Bir çoq tarihçı qırımtatar medeniyetini bilgen insan ve sınaatşınas içün kâğıt başında başını eñgen insannıñ fotoresimi bellidir. Anda er kişi icadiy faaliyetinen pek meşğul körüne. Bu, meşur, unikal usta Amet Kalafatov, ressam, örnekçi, silâhçı, qaqma resimci, büyük sülaleniñ yolbaşçısı. Belli olğanına köre, usta Amet Kalafatov Qarasuvbazarda dünyağa keldi. Qırımtatar medeniyetiniñ erbapları luğatına köre, Kalafatov sekizinci yanvar biñ sekiz yüz seksen senesi doğdu, Lâkin meşur qırımlı etnograf Polina Çepurinanıñ maqalesinde o, biñ sekiz yüz seksen senesi doğdı, dep yazılğan. Şimdi ise bir çoq yazıcıları ustanıñ biñ sekiz yüz altmış senesi dünyağa kelgenini bildire. Yani, añlağanıñızğa köre, tam bir san belli degildir. Bu kibi qarma-qarışıqlıq, iç bir şekilde, Kalafatovnıñ muvafaqiyetleriniñ miqdarını azlaştırmay. Onıñ yigirminci asırda Qırım tatar medeniyetiniñ ne qadar parlaq erbabı olğanına tesir etmey. Amet Kalafatov divar resimleri içün bir çoq ulu örnekler işlep çıqarğan, nağış, resim qaqma ve basmalar içün özgün resimler yaratqan insandır. Amet Kalafatovnıñ torunı Asan Galimov añlattı. Dedesiniñ ömüri çeşit türlü adiselernen tolu edi. Qoranta Romaniya'ğa köçken edi. Soñra ise Qırımğa qaytıp Qarasuvbazarda yerleşti. Daa küçük oğlan ekende Amet pek yahşı resim yapa edi. Yerli altın tikiciler ve nağışçılar oña işleri içün örnekler yapması içün kele ediler. Ametniñ babası demirci ve luqman eken, anası ise ev işlerinen oğraşap altı balanı terbiyelegen. Amet çoq güzel yırlap, resimcilıqnen oğraşqan. Aytqanlarına köre, bala o qadar qabiliyetli edi ki, mektepke barmayıp, Rujdiyeci qomşusında oqumağa ve yazmağa ögrengen. Babası ölgen soñ, On eki yaşından Amet qorantasına baqmağa başladı. Oğlan qaqıcı olıp çalıştı, soñra ise sandıqçınıñ ustahanesinde usta yardımcısı oldı. İstidatlı genç aqqında aytuvlar ta ressam İvan Ayvazovskiyniñ qulağına keldi. O, genç oğlannıñ istidatınen o qadar meraqlandı ki, ustahanesinde dersler almağa teklif etti. Lâkin sert musulman qaidelerine köre terbiyelengen Ametniñ anası, oğlusınıñ ressamcılıqqa ögrenmesine izin bermedi. Maestro Ayvazovskiy Ametniñ qabiliyetlerine ürmet kösterip, onı çoqraq ve çatırdaq resiminen

Qırımda sandıqlarını işlep çıqarğan bir çoq ustahaneler bar edi. Olar sedev, demirden uyulğan örnek, ve fil kemiginen uyulip yaraştırıla edi. Bu ünerge Amet de ögrenmege başladı. O, baş örtüsi olğan marama içün örnekler sıza, el qapaq, evciyar ve uçqular içün örnekler azırlay. Bir qaç vaqıttan soñ o, baqırcı qaquv ünerini ögrengen soñ, qart bir ustadan silâhçılıq derslerini almağa başladı. O, tezden bu ünerni de ögrenip aldı. Amet Kalafatov silâhnı altın gravirovkanen, kümüş kertiknen yapa edi. Atta namlunı bile özü kese edi. Bu işte o, büyük muvafaqiyetlerge irişti. Genç Amet er daim oquv edi, özüni inkişaf etmeknen oğraştı. Bilgilerini terenleştirmek içün çaba sarf etti. Vaqıt keçtikçe bir çoq tiller ögrendi, çeşit türlü muzıkal aletlerde çaldı ve bir çoq kitap oqudı. Tarif etilgenine köre, Kalafatov Qırımda ve bütün Rusiye boyunca birinci velosiped, yani ayaq maşını, icat etti. O vaqıt ayaq maşnalar tek Avropada tarqalmaq başlaydı. Amet, bu eki köpçekli cihaznıñ resimini mecmualarnıñ birinde kördi. Küçük şeer soqaqlarında Kalafatovnıñ bu acayip keşfiyatı, eki köpçekli arabanen peyda oluvı er kesni şaşırttı. Yıllar keçe, Kalafatov işini daa da mükemmeleştire. Qosandıq ve qaquv işinde büyük usta oldı. Kalafatov pek dülber örneklernen yaraştırılğan silâ ve pıçaqlarnı işlep çıqara edi. Biñ doquz yüz yigirmi senesiniñ başında ömür arqadaşı ve balalarınen o, Aqmescitke köçti. Qadı Asker soqağında yerleşti. Qomşu soqaq Kantarnada ise o, silâcı ustahaneni açtı. Usta tek Qırım sergilerinde degil de, bütün Sovet Birligi sergilerinde de iştirak etti. O, Qırım halq örnekçisi namzetini qazandı. O, Qırım ve bütün Sovet Birligi Ressamlar Birliginiñ azası oldı. Biñ doquz yüz yigirmi beş senesi ise onıñ işleri Parijde ötkerilgen Bütündünya halq icadı sergisinde taqdim etildi. Biñ toquz yüz otuz dört senesi devlet havfsızlığı organları onıñ silâ ustahanesini ve adletlerini çekip aldı. Şükürler olsun ki, Kalafatovnı tutmadılar, O vaqıt qırımtatar medeniyeti temsilcileri içün qorqunç vaqıtlar edi. Ressam örneklerni renkli qalemler ve boyalarnen peronen sızmağa başladı. Onıñ tarafından işlep çıqarılğan örnekler ale daa bu künge qadar divarlarnı resim yapmaq ya da nağışlar yapmaq içün qullanıla. Qırım Muhtar Sovet Sotsialistik Cumhuriyetiniñ eposı halq ustaları sırasında yetmiş yaşındaki Amet Kalafatov eñ parlaq ve qabiliyetlidir. Cenk vaqtında ve Qırım işğali vaqtında Amet Kalafatov partizanlar içün silâ toplay edi. Ustanıñ bir kün çufut qızını qurtarğanını aytalar. Araba qapısı yanında turğanda, o sanki küçük qıznıñ anasınen köz-közge keldi. Çufutlarnı idamğa alıp kete ediler. Usta Ametov, kimse körmegende, araba qapısını yavaşça açtı, anası ise qızını tezden anda iterdi. Bu qıznı soñ ermeni qorantası evlâtlıqqa aldı. Amet Kalafatov Qırımnıñ azat etilüvine qadar, ne yazıq ki, yaşamadı. Büyük usta biñ doquz yüz qırq eki senesi vefat etti.

Ustanıñ işleri bugün Moskvadaki Tretyakos galereyasında, Sankt-Peterburgdaki Etnografik müzeyde, Parij, London, Pekin müzeylerinde buluna. Ve, elbette, onıñ işleri Vatanı Qırımda da mevcuttır. Kalafatovnıñ işini onıñ nesili ve talebeleri, sandıqçı ve cezveci Asan Galimov, naqışçı Safiye Vaapova, ressam Riza Vaapov ve bir çoq diger qırımtatar halqınıñ usta temsilcileri devam etti.